Ýadadyk zat görmediklerden garyp-gasara kömek ediň beýdip ýöreniňizden dünýä Aýmeliň doglan gününi gutlanymyza deý guş kelle. Ülken aýdan bir metr.

Günüňiz aýdyň, haýyrly, bereketli, rysgally geçsin akylym. Jumalaryňyz, bu gün juma, jumaňyz mübärek bolsun, haýyrly bolsun. Her hepde şeýdip bir-birimiziň jumamyzy aýdyp durmak hemmämize nesip etsin. Amin.

Ejemlerem däl bilýäňmi howulda taýsy. Bärde sümsülip otyr-mine daň bilen şänik kakyp. Neýse sabun bile ýüzümi ýuwup size görkezýän. Kofýam içeýin. Men gara kofýa her gezek reklama edemde neme diýýäňiz? Bize-de bir gezeklik içip göräýeliýäňiz. Barýar akyryn ýakynda nesip bolsa. Kofýa. Demläňizde, umuman, biziň kofýamyz bolsun, başga kofýa bolsun, çykaryňyz, gaýnandan soň, bir minut soň kofýa guýuň. Sebäbi kofýany ýakýandyr. Habaryňyz bolsun. Bu kofýa içiň geçirýän kofýa. Ýöne, indi meň diýjek bolýan zadym, buň tagamy käbir adamlar halanok. Men gowy görýän. Şeýle ajyjyk tagamy bar. Men ajy kofýany gowy göremsoň, Şeker hiç zat goýulmaz, zaten şeker goýulyp içilýän kofe däl bu. Diýip birin gyzdyrýaň. Dört kofeň içinde iň ýyldyz kofeň haýsy diýseň meň üçin şu kofe sebäbi men diýýän-ä süýji zat halamok. Tagamy. Iyisi gyzanma şo birazajyk asyl men şu kofyany söydüm haky adanada gara kofya dek goyjak nesip bolsa gara kofya gowa kop kişi kop kişi meselem gaty slat kofyalar içmani gowy göryaler men Men süýji zat asyl ne marojno ýa şokolad şoňa meňzeş zat içip bilemok iýip bilemok şoň üçin men üçin gaty gowy belki sizem halarsyňyz on ýaly gaty neme ajy däl no tri w odnom içýänler üçin ajy meselem genje kän içip bilenok ol süýji kofeler gowy görýän. Ýadadyk zat görmediklerden garyp-gasara kömek ediň beýdip ýöreniňizden diýä. Aý meniň doglan gününi gutlanyňyza deý guş kelle agy ýanymda dursuňmy sen nirden bilýäň kömek etmeýänim meň zekat bermeýänim nirden bilýäň sen sen şu wagt gara suratyň zadyňam goýupsyň agy ýaş gyzmy gelinmi Pikirlendim. Şu diýdim, gyz bolsa diýdim, häzir durmuşa çykyp bilmez soň diýip pikirlendim. Gelinem bolsa diýdim, bolan ärem gider mundan kowup goýberer diýip pikirlendim şu wagt. Ine bor-da diýdim, ýene özi bilen deň bolma Sähra diýjegiňi diý-de diýdim. O zat edäý diýdim, aýdyp goýber diýdim. Gazarypsyň üç manat on manatlyk keýp edipsiň pozaýma suratlaňňy seret her kim girip görsün alypsyň bolar bolgusyz joralaňňy o çülden ol baýyra o baýyrdan o neme sen nemçe paýlaman keýp edip ýörsüň ha Sen näme üçin neme diýýäň paýlaman gutlap ýörsiň ony muny gutlamada wiý samsyk şu bara hä adamlarda hä öz gapysynyň öňüni görmän ýada öz syrtyny görmän näme üçin öňüňizdäkiler sen ilki bu zatlary ýazmak üçin ezizim hiç zat gutlamaly däl hiç onýar zadyň munýar zadyň paýlaşmaly däl Düşündirip bilýänmi? Onuň buny paýlaşaňsoň ile olar ýaly zat etmeli däl. Şony paýlaşaňda diý, Agadyr ýazmaýyna diý. Özümem şo nemäni edip ýörün-ä, gutlaýan diý, bolar oglusy sowup ýörün-ä diý. Ki meňki bolar bolgusyzam däl, çaganyň doglan gününi gutlaýyn-da. Hoş kelle. Şoň üçin Şu sabuny alyp gör, ýüzüňe däl, ýüregiňe-de peýdasy bar diýýärler. Diýmiş, Aýmelek sabun. Altmyş birlik, segsen üç, segsen üç, segsen ýetiden al, ýüregiňe-de peýdasy bar. Düşündiň sen, kirli. Bir gezek semiz görüp tazala bileşikleri meni, hä? Semiz görkezen ýala. Ýok, kamera düşenok, düşýär. Şeýlemi? Şeýdip öz-özümize göwünlik berer. Iki gün bäri, iki gün bäri manty göre, börek pitjisini goýmadyk. Ondan soň indem neme diýen bolýas. Semiz görkezýämi? Ýok, kameraň üstüne atan bolýas, gara. Enje seň ogluň krem, sabun satýar-a? Sabun? Güneş kremi soralýan ekeni. Hä, ikimiz soradyk güneş kremi. Barýa.

Indi şu zatlaryň irdenjik ten turýançaň taýýarladym. Altyda zatda turup. Häli men ablaň edişini gördüm-ä. Abla etmedi.
Abla edenok. Abla etdi. Indi görýän pahyň iýdirenok goý sen. Görýäňmi? Men bilen hem tanyşýar. Saçyň murgawla gyzym Hudaýyň üçin. Okwa şeýle gitjek. Ondan saçyň jyn ýaly toplaý gyzyň saçyny diýerler maňa. Hawa. Bu gün agşam nesip bolsa gowja myhmanlarymyz gelýär. Myhman erbet bolmaz ýöne bu günkiler has şadyýan gedaý myhmanlarymyz gelýär nesip bolsa. Ondan soň Wajy bu gün saňa bir surprizler-ä bar.

Agy. O taýda çykmaga elini galdyran bolýa. Jan agyşa galdyrýa garaşa. Günde.
Nätdi.
Diri ýörýädä şu taýda. Gelenimiz bäri bir ýyl wagt gelýärä göçenimize şeýdýä genje. Gelenimiz bäri ýöreýä boldy şofer figurada özä. Hakyky.
Maharatjan gyzy. Aý Maharatjan gyzy. Biz çykdyk. Ene, nesip bolsa Miluşany düşürip işe, ondan soň işde hemmä garaşan sagat agşam bäşe alta çenli men işdedir nesip bolsa. Hökman geliň, ondan soň gara hemmäňize garaşýas, gowy zatlar gelipdir, şolary size görkezjek, paýlaşjak. Maňa şu gün hemme wideolarymy, gören wideolaryma laýk goýmagyňyzy sizden haýyşt etýän. Hemmäňize-de

Hatynap öňüne gaçsyn, soňam özi bassyn. Oraz awtobusda otyrka içi geçsin. Ondan soň başga näme diýeýin? Oraz şolar ýala. Söýgülisi bilen sögüşsin göz degirenlere diýýändim. Ine, arkaýyn Aýmelek magazynda gelip, ýüzärligiň ýiti, akyl ýüzärligiň ýiti bardy. Güzärligiň ysyn alyp bilmek hakda hemme ýeri gaýra tualýetlara çenli, kuhnýa çenli, adam gözüniň degen ýeri çenli seredip çykaklym mi? Öçürme. Laýk gedaýy bolduk, laýk gedaýy boljak. Arkaýyn goýup bilersiňiz. Ine, tüssem tüssem hazarysym bu tüweleme biziň ýüklemimiz, biziň zatlamyz ine, biziň iň aşakky etažymyz, Aýmelek home Magazynymyz prostin, pododýalnyk, ondan soň ýüreklije prostinler, pododýalnyklar, ýitiren hemme zatlaryňyzy ine, bärden alyp bilýäňiz. Özem skidkamyz dowam edip otyr, näçe? Aýyň ahyryna çenli ýüzde ýigrimi. Ýüzde otuz edýän men. Barmy sözüňiz? Ýüzde otuz skidka dowam edýär şu günden başlap. Şu gün aýyň näçesi?
On ýedisinden bir aýlyk indiki aýyň on ýedisine çenli ýüzde otuz skidka, üstesine-de ýüzde otuz hä, ýene-de müň liralyk zadalana bir çagaşyk podarka.
Çagaşygam podarka. A, aýdaýyň, hemme kişä. Men-ä şeýtdim. Gelýän men şeýdip düňderip goýberýän. Ine. Ylgala gep edip durmaň. Arkaýyn patronyňyza kim aýtsaňyz aýdyberiň. Müň liralik alana, goý bagşyjan sizem düşdüňiz arkaýynbasaňyz bolardymy. Hawa, müň liralik zat alana bizden bir çagaşyk sowgat üstesinde-de ýüzde otuzam skidka nätdi şojagaz ýeri. Ýüz Hä? Ikisi bilemi?
Seret müň liralyk zat alýara otuz prosenta skidka hä bir çagaşyk hem podarka. Güzel.
Odan. Hawa ýetsin ýetmesin müň lira otuz prosent skidka. Nätdi şojagaz ýa. Aýdaý arkaýyn atabaýa Sähra şeý diýdi diýip. Garaz şolar ýaly. Pijama mal görýän bahalaňyzda ne naprimer şu baha näçeden? Iki ýüz iki ýüzden düş ýüzde otuz näçä gelýär? Ýüz kyrk lira. Müň liralyk zat alsaňam, ýene bir çaga şem padarka. Näçe şo çaga beri? Boldy da. Gülýärler. Görkez. Görkezine. Müň liralyk zat alýaň, hä? 30% skidka berýän, hä? Üstüne de näş çagaşygam sowgat berýän. 500-e ýetsin, garaz. Wapşe müňe ýetmeseňem, Ýetmeseňem, şo otuz prosent skidkaňyzy alýansyňyz, men size aýdaýyn. Ýöne müňe ýetip bilseňem, bir çagaşygam sowgat. On ýaşdan on alty ýaşaşa bolýar. Ana, Aýmelegem geýýärdi. Bu günem geýdirip görkezäýmeýänmi? Müň liralyk zat alana bizden bir çagaşyk sowgat, işşo otuz prosent skidka. Aw, arkaýyn görkediberikkä, arkaýyn. Zyňyşyp oýnasaňam kändir. Ana. Pakyrbal, pakyrbal geçenok, biram şu himiýamyz geçen däldir, ýüzde otuz alaý. Galan lüboý zat, lüboý ellän zadyňyz ýüzde otuz prosent skidka, müň lira ýetseňizem, ine, bir Suraýyň elindäki çagaşygam podarka. Näçe ýaşdan näçe ýaşa çenli wagyzy? On alty ýaşa çenli bolýar da, ýediden ýitdi. Ýediden on alty ýaşa çenli hem bedenleri bar. Maňada bolýar sähra guşy. Hakyky aýmelegem geýýär. Ine, serediň, pijama al, näme alsaň al, müň lira ýetdiňmi, otuz prosentam bar, hem çagaşygam bar. Bäş ýüz lira, üç ýüz lira boldumy, oňa-da otuz prosent skidka bar. Yhlas. Boldy, boldy. Daş, arkaýyn gelip aýyň. Özem bir aýlapdyr. Bir aýlap, bir gün däl. Indiki aýyň bar-a, on ýedisine diýdik-ä. Ykgym, maýyň ýigrimisine çenli. Hawa, bu gün joşdum, nastroýeniýam gowy. Kyrk manada düşürdik şuny. Altmyş dört manat skidka bilen bile. Ine, issäniň altmyş dört manat. Plýažda geý, öýde geý, toýda geý, nirde geýseň geý. Altmyş dört manat şu. Ine reňk görnüş kän. Men şuny öýde-de geýip çyka görkezerin size. Bedenleri bar, reňkleri bar. Altmyş dört manat. Türk lira bilen sorarsyňyz. Öz bahasy ýüz segsen liradan ýüzde otuz skidka etdim şu wagt men. Şoň bilen bile ýüz ýigrimi bäş lira düşendir. Görýän etiket bahalaryňyz däldir. Ýüz ýigrimi bäşe düşdä-hä şu. Ýüz ýigrimi bäş lira düşendir. Gören bahalaňyz däldir. Arkaýyn gelip alyp bilýäňiz. Türkmenistandan bolsun, türkden bolsun. Arkaýyn meselem şuň bahasy üç ýüz elli. Görýän bahaňyz däl. Düşýändir ýüzde otuz. Müň lira ýetseňem bizden bir çagaşyk sowgat. Altmyş dört manada gaýmşular. Altmyş dört manada düşýär. Ine, skidka bilen bile. Başga men näme edeýin? Altmyş dört manat. Öýde geý, toýda geý, bukjaňa salyp al, ýanyň bilen alyp git. Ine, nastreniýaň ýokmy? Geý şuny, ýumşajyk şeýle bir gowy matasy bar-da, hä? Ýüzde otuz skidka başlandyrs. Maý aýynyň ýigrimisine çenli. Müň liralyk zad alana-da bizden bir çagaşygam sowgat. Sen üç ýüzlük liralyk zat al, bäş ýüzlük liralyk zat al, hä, otuz prosentam skidkaň bar. Indi bu türk puluna näçe diýip sorasaňyzam, ýüz ýigrimi bäş lira düşýär, ýüz segsenden, şeýlemi? Ýalňyş aýdamok, ýüz segsenden ýüz ýigrimi bäş lira düşýändir, şular-a skidka bilen. Görýän hemme zadyňyz diňe kozmetik geçerli däl, himiýamyz biram pakrawal girenok. Galan hemme zadymyz ýüzde otuz prosent skidka. Müň lira etdim bir çaga şigem alyp gitýäni bilen. A boldy da. Bir dakika da çek. Şu taytlaň sezonu ýokmy kaden mena ha? Tomutdara ne heme stapel geýende de geýmeli. Näme geýende de geýmeli. Gyşda da şolar ýala. Bedenli 200 manatdan 150 manatdan kiçiräkleri. Şeýlemi?

Tüweleme, tüweleme, tüweleme diýip ýazan hemme kişä ýetirsin. Seret, skidkaň eýýäm nemesi ruzultady-da. Seret, diňe gat-gat edip alýalar, arkaýyn alyp bilersiňiz. Mugtdan paýlajak men. Edenimi edýän öýdýän. Indi müň liradan geçdä şu wagt hem otuz prosent skidka hemem näme berýäň? Çaga şypaly. Görkez akylyma çagaşygym. Bir stugam çagaşyk berýär. Bulam. Alty ýaşdan on dört ýaşa çenli bar. Bedenem bar.
Ine, o-da podarka bizden. Spreýlerimize seredäý-de gutaryşyny. Hä? O ikinji korobka. Ikinji korobkany düz, düzdüňizmi ýa indi ol gutaryp düzüp otyrsyňyz? A düzüp otyrys ony. Nesip etsin Taňry ýalkasyn. Biram köpiňiz gymmat diýip ýazypsyňyz. Akylym. Şuňada gymmat diýdiňiz soňam ara bulunmaz nimet oldu aldyňyza. Prosta men hiç zat diýjekka ilki alyp barlap görüňda gowy zadyň bahasam gowy bolýa. Men nähili düşündirjegimi bilemokda düşünýäňiz makylym siz prosta birje gezek alyň ine türkmenistana barýara nesip bolsa şonda bir spreý alana bizden bir uklýubtus sabun sowgat bolar iki ýüz mandyň içinde bir gezeklik size nesip bolsa hoş geldiňiz gowmy ýagdaýlaňyz düşündirip bildim makylym bulam kremi by nemämiz w židkymyla buda otuz bäş manatda nesip bolsa baranyňyzla ondan soň bulam pisse sabun. Bu da görüşüňiz ýaly.